kan akkam taana nuti an akkamiin taan an an an lubbuu ta'an akkamiin ta'e fin ajjeesa moo oggaan tokkicha kiyya dhabe akkami mee naa himi mee ummaati jira eh mee akkami Garuu mee hanqalaa sun manni kun ja- sammuuna seenee jira. Saa eenyu kadhattu nurraa dhaabbadhaa maali? Na umaami? Bar nama akka keetiiti. Hin feenu ummaa lola. Nama akka keetiin kadhatiin kaa. Lolaan barbaanne. Lolaan barbaada na barbaada. Alagaana lagumaa nutu waliif kafanaa yaada malee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan fayyaa qabdanii nagaa qabdanii isiniin jecha ah, xiqqisha isinirraa bubbullee jirra gaa'ee haaluma jiruutu nu bachiise salaamata gaafa dhugaabi
Egaa jirri jirtuu kabjamtootaa fi hordoftoota chaanaalii dursaa ooluu isiniin jecha akkam jirtanii naga qabdanii kan biyya keessaa fi biyya alaa hunda keessa jirtan rabbii nagaa isiirratti haa ta'u isiniin jecha egaa irraan taraan qabannee dhufne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechaan ke- jechuun keenya eh, yaani haaluma jireenyaatiitu gaa nu fidee Arraas gaa oduu haaraan isinii dhufne daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa waan haala deemaa jirus numa agartan jeetii yaada. Sanirraa kaka'e magaalaa sanaa keessaas kun wanni akka gaara Su'uudii keessatti tahamaa jiru tahaa jira jeetiin yaada. Maaliif hin beeku Oromoon maaliif walitti garagaltiin ja'a. Maalif Oromoo waliin garagaltii maaltu hin beekne yaani. Amma akkuma beekamu ibsaan hidhamee turee bahee turee. Amma bahee ibsaan alhamdulillah ibsaan bahee jira. Viidiyoo isinii mareetiin ture. Abdii fi Nasraddiin maamma qabanii tumaa jiran. waan kanaa hin beeku ani daawwattootaa fi hordoftoota keenya oromoo maaltu wal afaan garagalchee oromoo wal tumsiisaa jiraa hin beeku maaliif akka qaban hin beeknu wallaayita akkasitii daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa an biraas dhaquu hin dhaqqabne Mm.
An jarattii lameen tana suuf abdii fi waan nasraddiin jaaniin tana maal jettan uummati jemeeti akkaan godhuun wallaalle Haa. Jarattiin tun Oromoodha. Ummanni ummanni maa Hedduu uumaa asirraa garagaru. gurguddaadha ummanni ni haa. Ummanni kun if haa baru. Oromummaan xiqqishoo yoo itti dhageeffamte mee haa gattaa'u haa tasgabbaa'u. Ammaan dura gaafa isaan ol bahaniitillee abdiin kalaas ammaan tana kara dursaa yaanaa minaamini gizee jeeyoon adda dele Mm. hin dumbanne. Aywa. Gumaan callise. Garuu ammaan booda isaaniif fedhe. waan isaan irra ga'u waan isaan qunnamu haa tahammalan. Maaliin beenu barummaati yaa Ani ta'e. duraan- Yaada ittiin dhiyaatin uummanni mujirima kanneen uummata mujirima Ammaa irraa illee- feeta uummaye. Achumaanuu viidiyoo ana arganii. Laa, An laa, laa. duraan harka seerattiin isin kennu ka'e garuu anaa seera isinitti hammaan booda. Laa Anaatu uumma.
isinin murteessa waan isin taatan anaatu isin agarsiisa. Wallaahi daawwattoota furtuuta keenya irraan tana waan jennu hin beeknu nuti unoo gurbaa qabanii cafaqaa jiranii maali ka qabanii nama cafaqan kun eessaa dhufe immoo annaan galle naan galle karaa gaara suuditti illee akkanatti uummanni oromoo walii afaan gara galee waltumaa jira amma tanneen obboleeyyanuma saayibuma kaa waliin nyaachaa tureetiitu waltumaa jira Bikka isaan geessan hin hin agarru. Bikka isaan geessan hin agarru garummaa. Nin baasaan.
Yoo agarree, Nin baasa.
yoo Nin agarree, baasa. Nin arga bakka isaan jiruunillee nin baasa. yoo agarree hidhaa san geessina bar uummata akkana quufe kana gartee miira. Ani hin geessu hidhaan maan booda. Hidhaan qoraasuma dhiiraa takkuma jaame san akkanatti ilaala akkanatti arabni akkana gaddee akkana gaddeebisee ta'a Abadan. cafaqalaa arabni. Hidhaan seentan hangaan hin jiru.

Wal agarra.
Wee Eenyu akka eessattiin taatan? eessattiin Haayina arkaree eenyu akkaan ta'e na agartan. ani eessattiin ani eessattiin isaan san arkaree ummaa ta'e gisee narraa si fuudhanii siin kutan akka maammadii fi ibsaa kanas si cafaqan akkam taana nuti an akkamiin ta'an an an an lubbuu ta'an akkamiin ta'e ifin ajjeesa moo oggaan tokkicha kiyya dhabe akkami mee naa himi mee ummaatiyya. Eh? Mee akka Garuu bibee- hanqalaas uummanni kun ja- sammuu na seenee jiraatu. Leesh. Adduraan sammuu Laa.
seensisuu hin feene. Amma Abadan ibsaa wajjin barbaaddan ibsaa wajjin bar tarkaanfii irra fuutan amma. qabsaa hojii tarkaanfii fuudhee hin fuunee jarattiin tun sammuu na seentee jirti. Laa ibsaa wajjin tarkaanfii irratti akka fuudhan eh, daawwattoota Afirootis keenya asumaanuu dhaabsa isinii dhaabna. Gaa uummanni uummata mujirima. Anilleen hangan danda'uun biraan dhaabbadha je'eetii yaada. Wallaahi billaahi ani hin beeku. Oromoo maaltu itti dhufee hin beeku. Ana awuzu billaahi min shayxaan rajim. Kun ka shayxaan ofirraa naaraniiru. Hin beeku ani. Maaltu maal ta'ee. Kunoo miidhuma irratti hin arge. Ka qabanii cafaqan. Kunoo guta qabanii cafaqanii maaliin akka gaggabsan beeku makiinaa keessattis. Katumaniin arge. Lafattis katuman hin arke kan gaggabsanii makinaa keessa naqanii deemanii hin arke. Wallahi daawwattoota furtuu keenya an waan hin jiru hin beeku an uummata kanarraa waan hin jiru hin beeku an gizeen aaree yeroon aaree waan hin jiruus hin beeku. Waan hin jiruus hin beeku nama arrabsuu rabbi biratti illee haraama. Harki isinirra qaqqabne qaqqabne garuu isinii ta'uuti deemire. Nama arrabsuu rabbi biratti illee haraama jaa waanuma goonu wallaalle. Maaltu arraba fide?

Wallaahi billaahi waan hin jee'u hin beeku ani daawwattoota furdus keenya isin du'aa uuman nuu godhaadha. Waan Oromoo wal nyaachisu kana jechuun keenya. Waan Oromoo wal nyaachisu kana hin beeknu gaa inshaa Allah. Namni diina ifirraa dhoorka moo ifii wal nyaata. Wanni amma deemaa jiru tunilleen waan diinni nun godhin. Waan diinni nun godhin ammallee dabalata. Kan nu bira jiru kana ah, kan nu bira jiru kana mee dhiisaa kan nu bira jiru kana agarra. Kan nurraa fagoo jiru kana waan dubbannu hin beeknu beekta ani maqaalee dha'uu ni hin jibba. Warri amma karaa olii kanatti akkanatti maqaa Oromootiin Oromoodha. Akkanatti ah, ah, ah, ah, huccuu walirraa baasee akkanatti rabbiin hin jaalatu akka kana. Wallahi billahi rabbiin hin jaalatu haraama. namni muslimaa akkana wal godhuunis haraama keenya kunis kun as magaalaa keessatti akka keessa waliin jirru akkana wal tuman akka ummataatti akka huccuu walirraa baasanii akka waliin tumne hadaraa itti dhaamaa abdillee dhawanillee nasraddiinillee eeybidha wanni akkanaa kun isinirraan tolu nuti oromoodha
jarattii hin galuu fi bar gizee akka kadhatte sodaatti fakkaata Kuunuu coraa nu gubaa jira, kuunuu onnee nu gubaa jira, garaa nu gubaa jira, uummanni karaa gaara suudii kana waa dalagaa jiru akkana waa- akkana nama godhaa jiran. Oggaa isinillee as deebitan maaltu kana kanaan dhufe hoo baran ammoo? Maaltu kanaan dhufe? Bar waan kanaan dhufe wallaallee bar. Waan kanaan dhufe wallaallila. Waltumu Huccu walirraa yaasu, wal cafaqu, hay huddufoor walirraa rigu kunis aybii waan diinni naman godhin isaan wal godhan akkana nama goona akkana godhaadha haya diinni as garagalee yoo akkana oromoo godhe akkamime Diinnummaa nuu akkana waliin goone takka maaltu isin qaraase waan akkanaa silaa isin Oromoo. Mee nuu hima. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Wallaahi nuti ta- taanillee gaa uummanni gurguddaa irraa haasawaa jira. Amma teenya tanaatti utuu qacaca amma tun qacaca nurraa dhaabbadha. Abdii fi ah, Nasraddiin nurraa dhaabbadha. Haraam aleekum nurraa dhaabbadha yaa akhi. Yaa akhwaani nurraa dhaabbadha. Isin eh, Saa eenyu kadhattu nurraa dhaabbaddaa maali?

Dubbii hin feenu barbaanneetuma seeratti irra dhiyeessina. Isin biyya namaa jechuullee Hmm. tun biyya tiyya. Keessatti La- naaf Aadi beeku. aadi ee biyya teeti. Taakaayummaatti biyya tanaatiin qaba. Isinan agarsiisa. Eenyu akkaan ta'e.
Sun sanuma ummaa tiyya garuu nuti hin feenu gaa dubbii. Hanga isin xarra geettan kana yoon hin kaarabaa hututti isin suuqinan dursaa dhaamti. Waan isin dhalattaniif yoon isin agarsiisin. Callisee callisee callisee callisuun kiyya kun sodaa isiniif fakkaatee mire soduma kiyya saniin isin agarsiisa.
Mee miskinni abbaan ilmoodhaa maal isaan godhamu? Ibsaanis abbaa ilmaaniiti. Maammatis intala takka qaba. Itti haa dalagatu. Jaartii qaba. Ilmoo qaba. Maal feetanii hin jaabaraan nama ilmoo qabu kanarraa maal feetan nama jaartii fi Nama haadha manaatii fi ilmoo qaburraa maal feetan? Namni ilmoo hin qabne jaartii hin qabne guutuu bar.
Haqa kiyyaa kana jala deemaame. Kan Lakki- umaaf duuba hin qabne. A- Ammaan Kan nama duuba kan nama namaan na yaada jiran hin qabne. Kan jaartii hin qabne ilmaan hin qabne. Hotta anatti. ana ayyuu ummaan Naatti tiyoo. isin agarsiisa waan isin taatan. Ummaan tiyoo.
Ana ana na duuba if duuba nan qabdu ummaa. Ummaa. If duuba ana nan qabdu ana ana. Ana akkamiin ta'a hogguu san? Bareedaa kiyya. An hogguu san akkamiin ta'a hoggaana jalaa si qabanii? Hoggaana jalaa si qabanii? Ani fi fannisaa reegus? Hiyummayyee? Haay! Maal haasawsa gurbaan maal haasawita boo? Kaameeraa dura Erga teessee daawwattoota uummata keenya- uummata uummata nutti hin addatin. Uummata nutti Amma hagas hojjetan. Uummata deemsaan keenya ka viidiyoo keenya wanni dhufneef eh, abdii fi nasrattiin ergaan keenya ummatiif kabajaadha minaamin jettee isin kadhataa jirti an garuu isin hin kadhadhu eenyu akka isin taatan isinin agarsiisa tamaam anilleen eenyu akkaan ta'e if isinin agarsiisa tamaam viidiyoon keenya kaarraa asumarra dhaabbata viidiyoo birootii waliin